Hosana Ministry hmangin online thawngṭha a ngaitu hna tuzaan a zaan hnihnak Khrih Vailam Thawngṭha thluachuah nan dihlak cungah um ko seh. Pathian nih hi bantukin caanṭha a kan pekmi hi a sunglawi ngaingai i man a neimi zong a si lai tiah ruahchannak ka nei Pathian sinah thla ka cam hna lai. Hallelujah a thianghlim kan daw biktu Jehovah kan Pa vawlei ser hlan in misual kan sai na rak tim lam cangmi Khrih vailam a kong aa tinhnak tuzaan ah na bia hmangin ruahnolhnak caanṭha kan hmuh i kan i lawm tuk hi online thawngṭha ngaitu vialte cungah Khrih vailam nangmah na hmual hrimhrim nih an nunnak ah hrawh a herhmi le ṭheh a herhmi vialte a hrawh a ṭheh i a thar in dirh ṭhan a herhmi vialte zong dirh ṭhan a si khawhnak hnga ding caah na kuthianghlim chungah kan hman laimi caan sunglawi bik hna hi a thar i chan ṭhan in Jesuh min in thla kan cam kan Pa Pathian. Amen. Tutan ah thawngṭha kan i hrawm dingmi tlangtar zahan ah kan ngeih bantuk khan Khrih vailam timi a si. Hi thawngṭha kan i hrawmmi hi zahan zan ah kan tlangtar nih hram a bunhnak Baibal cacang kan ngaih cang i Vailamtahnak i Khrih a thihnak kong hi a tlau lio lengmangmi hna caah pakpalawng bia asiloah hruh bia a si lio ah khamh lio lengmangmi hna kan nih caah cun Pathian ṭhawnnak hmual Kan nunnak chung i sualnak nih hmun le hma vialte a rak lak cangmi kanmah nih ṭhinh kan duh i i remh kan duh zongah kan remh khawh ti lomi nunnak kha hrawh i a thar in nunnak thar a kan serpiak khotu cu Pathian ṭhawnnak hmual Khrih vailam i langhtermi cu a si. Cu kong he pehtlai in tuzan caan ah hin a thar in ruahnolnak kan van nei lai i cu misual hna kan lungthin chung i kanmah tein kan i remh khawh lomi le zeitin hmanh in kan thlen khawh lomi a kan thlen piak khotu Khrih vailam i Pathian ṭhawnnak hi Zeiti setindah Cathiang nih hin a rak cawnpiak timi hi tuchan ah a thar in kan van zoh lai i Baibal ca hmun hnih ah a thar in ka rel lai i hi Baibal ka rel laimi hi ṭha te i rak ngai dingin Khrih min in kan sawm hna i a voi khatnak i ka rel dingmi Baibal cu Kuatkhatnak kawr in ṭhiamṭhiam dal hnih caang khatnak in ka van rel thluahmah lai i caang sarih tiang ka rel lai i ṭha tein rak ngai law. U le nau hna, Pathian hngalhnak bia phuang dingin nan sin i ka ratah khan biachim thiam le fimthiamnak he ka ra lo. Zeitintiah Jesuh Khrih le khenhchih a sinak kong dah ti lo cu nan lakah zeihmanh hngalh ka tim lo. Thazaang der le ṭihphan bu he ther thluahmah in nan lakah ka um kha nan hngalh. Cun ka biachim le ka phungchimnak ah minung fimnak bia he Tei timhnak a si bal lo. Nan zumhnak kha minung fimnak ah si loin Pathian ṭhawnnak ah a si nakhnga thlarau le ṭhawnnak tu in langhter a si. Asinain puitling a simi hna sinah cun fimnak bia zong kan chim tawn. Asinain hi vawlei fimnak bia hi a si lo. Zeihmanh lo i a cang hngami hi vawlei biaceihtu hna fimnak bia zong a si lo. Asinain Pathian biathli fimnak kha kan chim tawn. Aa thupmi fimnak kan sunparnak ding ah Pathian nih vawlei ser hlan in A rak ka ruah cangmi kha cucu hi vawlei biaceihtu hna nih an rak hngal lo. Rak hngal hna seh law sunparnak bawi kha an khenh chih hnga lo. Ka relchanmi ka van nolh lai cang sarihnak. Asinain Pathian biathli fimnak kha kan chim tawn. Aa thupmi fimnak kan sunparnak dingah Pathian nih vawlei ser hlan in a rak ruah cangmi kha ti si. Hika zawn ah hin Paul nih Korin zumtu hna sinah an khua le an ram a va kal lio i a chimmi dah a si ti a van langhter ṭhan i cuka ah cun nan sin i ka rat ah khan fimnak bia ka hmang lo biachim thiam zong kaa tim lo nan lai ka um lio ah khan Khrih vailamtahnak i khenhchih a sinak dah ti lo cu zei hmanh hngalh ka tim lo Biakam Thar Baibal an rak ṭialnak holh a neitu Grik mi hna khualipi pahnihnak Korin khua ah Paul thawngṭha chim i a rak um lioah hin zeidang kong a chim bal lo i Khrih vailam i khenhchih a sinak dah ti lo cu. Lai Baibal thiang ah cun zeihmanh ruah le khah ka tim bal lo te. Cucaah cun tuzan caan ah hin Paul timi pa nih cu Korin khua i thawngṭha a rak chimmi hi zeiset dah a si tiah cun Khrih vailam i khenhchih a sinak thawngṭha kha a si. Cucaah cun nihin ah hin ṭha tein kan ruah ṭhan a herhmi thil pakhat ka hmuhmi cu Mirang holh kan hmang i nihin ah evangelist tiah kan hman i a si Biakam Thar ah hin evangelist biafang hi voi thum a lang. Atu i ka lehmi Bible ah hin ka let duh hrimhrim lo evangelist ti bakin a hmun thum te ah ka chiah. Evangelist timi cu thawng tha chimtu tinak a si. Thawngṭha a chimtu evangelist nih zei thawngṭha dah a chim lai ti ahcun Khrih vailamtahnak thawngṭha hi a chim dingmi cu a si. Nihin kan ram hna in ruat ruat u law evangelist ai timi hna tampi nih hin Khrih vailam tahnak thawngṭha si lomi hi tam deuh kan chim hlah maw tiah a caancaan ah ka ruah tawn. Kei zong hi ka tlin ruangah si lo na herh ruangah CEF timi Chin Evangelical Fellowship ah director hi kumkua rong ka ṭuan. Thawngṭha chimtu tampi kan sawm hna. An thawngṭha chim hi ka ngai tawn. Cheukhat thawngṭha ahcun Khrih vailamtahnak ai tel bak lomi thawngṭha hna a um. A ngaingai tiah cun tuzan ah hin ṭha tein rak ngai panh. Vailamtahnak ai tel lomi thawngṭha hi thawngṭha si loin biaṭha a si. Thawngṭha si loin biaṭha hi chim khawh a si. Nihin ah kan ram ah vawleicung ah hin evangelist thawngṭha chim tuai timi nih hin thawngṭha chim loin biaṭha na kan chim sual maw? Thawngṭha timi cu kharih vailam ah a hram ai bunh i cuka ah cun a kal i cuka ah cun a dong. Cucaah tuzan caan ah hin kan van zoh ṭhan dingmi a zan hnihnak ah Khrih vailam timi hi zei set dah a rak si zeidah ai tin timi kongah kan relmi Baibal nih a van fiantermi kha ka van rel ṭhan hmanh lai asinain Pathian biathli fimnak kha kan chim tawn aa thupmi fimnak kan sunparnak dingah Pathian nih vawlei a ser hlan inn a rak timh ciami kha ati ruat tuah setu zan ah hin Khrih vailam i misual nih khamhnak kan hmuhmi thawng ṭha hi mu vawlei ser hlan ah Pathian nih a timhmi fimnak tiah Cathiang nih a chim Hihi khuaruahhar taktak si vawlei ser hlan ah ti cu van ruat man u. Vawlei ser hlan ah cun minung zong kan um rih lo ti a fiang. Zeicah vawlei ser no Pathian nih vawlei ah lak i minung a ser. Cucah cun minung kan um hlan ah Minung umnak ding vawlei hmanh a um hlan ah Pathian thinlung ah hin zeidah a rak um cang timi cu hi Baibal nih fel le fiang tein a kan chimmi cu khari vailamtahnak i misual nih Pathian ṭhawnnak a rak hmuhmi thawngṭha hi si. Cucu kan rel rih Baibal ah Paul nih aa thupmi fimnak ti hmanh ah biafang a hman. Zeiruang dah aa thupmi a rak ti? Aa thupmi timi cu khuazei dah aa thu? Aa thuhnak zawn cu Pathian thinlung a si. Pathian thinlung ah Khrih vailam i misual hna nih Ṭhawnnak kan mui i kanmah te i kan nunzia kan i rem khawh lomi le kan i ṭhatter khawh ti lomi amah ṭhawnnak hmangin kan nun a thlen i a thar in ser kan sinak Kharih vailamtahnak i Pathian ṭhawnnak timi cu vawlei ser hlan ah khan Pathian thinlung ah aa rak thup cang khuaruahhar tak tak a si ti Baibal ca pakhat in ka van rel ṭhan rih lai i kuatkhatnak Peter dal khat caang hleiriat in caang kul tiang ka rel lai i ṭha tein hi Pathian bia zong hi rak ngai dingin kan sawm hna. Nan pupa hna sinin nan comi San a tlai lomi nunnak chungin a rawk khomi sui le ngun men i tlanhmi nan si lo. Asinain tlin lonak le dotlak lonak a um lomi tufa thisen bantuk a sunglawimi Khrih thisen in tlanhmi nan si kha nan hngalh. Hika zawn zong hin ṭha tein ruat hmanh u. Nan pupa hna sinin nan comi minung nih hin kan pupa sinin zeidah kan co? Kan comi cu san a tlai ti lomi nunnak. A zeitin hmanh in kan i thlen khawh lomi sualnak lei a hoi pengmi ṭhatlonak lei a hoi pengmi van ruat hman u nihin kan ram hna hi ṭha tein ruat hman u kan lairam christian ram kan timi caan saupi kawl ralkap nih kan uk hi ralkap nih meithal nih meithal par kha kan mah lei ah a rak hoi tikah cun a ho hmanh nih kan ṭih dih kan zia kan thuh dih Miṭha bantuk in kan um. Asinain cu meithal par kanmah lei i a hoihmi cu a sawhmi cu ai phai i atu ah hin democracy timi rim kan van nam tikah zeidah a lang meithal par ruangah kan rak thum i kan zia cu a chuak taktak i Ruat tuh. Chim zongah chim ngam lo dingmi, ruah zongah ruah ngam lo dingmi, Kawlram ah dai le pine vialte lakah Chin pine ah eihmuarnak corruption a tam cem timi nai nan ruat bal maw? Kan zia dawh lang cu ralkap uk lio ah meithal par kan ṭih ruang ah kan rak thuhmi kan zia kha atu hi a hong lang cia mami ṭihnung in kan ram a um cucu kan bible relmi ah nan pipu hna sin in nan comi ro san a tlai lomi nan nunnak chungin a sullam cu corruption in a khatmi nan nunnak kha a zeiti hmanh in nanmah tein nan i khen khawh lomi nan nunnak kha tinak si cuka chungin a rawk khomi sui le ngun men in tlat nan si ṭung lo Asinain tlinlonak le dotlak lonak zeihmanh a um lomi tufa thi bantuk a sunglawimi Khrih thi sinin peitlanh na si cu ruat tuah a rawk taktakmi minung nunnak ser ṭhannak ding le rem ṭhannak dingah vawlei ser hlan ah Pathian nih a rak ruahmi Khrih vailamtahnak thisen a luangmi cu tuzan ai ni hi cakuat han Peter nih a van chim tikah hin hlan lio ah Rom nih ukmi vawlei ah sal hna cu market ah an tom zuar hin an zuar an rak i tlanh an rak zuar ciami zong ha anu an va tlanh ṭhan Cu an tlanhnak ah an hmanmi cu sui le ngun si. Mah cu Peter nih fiang tein a hngalh. Zeicah? Peter cu kan theih bantuk Jesuh a zulh hlan ah ngatlaih in a puai cawmmi a si. A ngatlaihmi hna cu marker ah a zuar hrimhrim lai ti a fiang. An chungkhar nunnak. Cuka cun Peter nih market a kal lio ah minung nih a minung hawi an tom zuar in sazuar in an rak i zuar i an rak i tlanhmi kha a hmuh asinain Jesuh Khrih a van zulh hnuah cu rian cu ngol in Jesuh a van zulh hnuah a zulmi pa vailamtahnak ah an tahmi thisen a luangmi kha a van zoh tikah aw Rom nih a ukmi vawlei ah sal santlai lo hna an tlanhnak ah suilamu nan rak hman mu Kannih tlanhnak caah hmanmi cu a rawk khomi sui lungun a si ti lo. A sunglawimi Khrih thisen sunglawi in dah kaw hi a rawk cangmi kan nunnak i tlanh si cu timi a van chimmi nih a sunglawi ti ṭha tein rawt man biangaitu hna nangmah na nunnak bak zong ka ruat hi ka chim le hun ke ka nunnak zong ka chim kai ruat ve zan a toi te te ka khan kha hi khrih vai lam i pathian hmual ni roluk nunnak hi kan hnunglei kum som nga rak thleng ha se lo roluk hi vawlei cung zong um ti lai lo i a thlarau zong zong zalamit lo mi hel mai atu ai chuama go lai asin an zei ruang ah kan nunnak hi ai thlen kho je na ai thlen je ni na thlen Hika kan rel bantukin a sunglawimi Khrih thisen sunglawi tak i tan ka sinak cu thongkhat le zakual le sawm ruk le pakua October thlan i hleng zan ah cu thawng tha ka hnai lu tikah hin mu ka nunnak vialte hi a hlanh dih Hebrew dal ni cang hlei ni ah Pathian bia cu a nung i a ṭhawng. Vainam kam ni harang na har. Nunnak le thlarau, ruh le thlik tiangin hlang lakin a cheu khawh. Timi hi kan hnulei kum sawm nga i kan nunnak hi a tak i a phak tikah mah cu cu dah kho tu zan chan zongah hin Kei zan ah ka chim cang kha upat lei ka tlai. Zan ah leng chaw hna hi a nuam tuk lem lo tu lio pulrai he asinain hika pathian pek mi kan in le lo te le atui ka dir nak hna hi Pathian nih a ka pekmi a rian ka ṭuannak ding hmun le hma caah ka thleidanmi hmun thengte ah an rak ka panh tikah aw a si Khrih vailamtahnak hi Pathian ṭhawnnak hmual hi chim a herh ko rih mu tihi ka nunnak ah a lang caah tu zan zongah van chim ṭhan i kha ka rel mi kha cang hlei kua tiang a si atu cang kul nak van rel than lai tha ten van ngai man ama chu vawlei ser hlan in khau khi arak si tak tak asinain hi ni manung bik hna ah hin nan ma cha langter a si hika zola chang kula ama chu ti mi kha Vailamtahnak ah a sunglawimi a thisen a luantertu Khrih chimnak a si i cu Khrih cu vawlei serhlan in Pathian nih a rak khau khi cang. Khau khi biafang ma hi tu zan ah kan, kan theih. Mi nih bia an ka hal tawn. Baibal a khaukhih um maw? Um ee, a um bak. Asinain Pathian nih mi a khaukhihmi cu a hleikhun in a rian ṭuan dingah maw, a thawngṭha aupi dingah maw a khaukhih men ha in um. Asinain ani hi kham si se law, ani kham si la se timi Pathian nih a khaukhih bal lo. Ti hi ka aupi tawn. Zeicah Baibal nih fel le fiang tein a chimmi cu a zummi pauh ti si ko. Pauh timi cu thimmi a um lo tinak si. Cucaah cun hika zawn ah khaukhih biafang kan van ngei tikah hin aho nih dah aho dah a khau khi zei tuah ding dah khau khi timi kha Pa Pathian nih Fapa Jesuh Khrih cu vawlei misual nangmah le keimah kan nunnak ai rawk cikcek cangmi a thar in ser ṭhannak ding le tlanhnak ding caah a khau khihmi si. Ruathmanh. Cucu zeitin na rak khau khi Bible nih cun vawlei ser hlan in ti bak si. Thaten ruat hmanh. Tuzan na ka relmi Bible caang pahnih hi chin chia lo. Avei khat na ka relmi zongah khan Pathian biathi fimnak kan sunparnak ding caah Pathian nih vawlei serhlan in a rak ruah ciami kha ti Korina Paul nih vawlei serhlan ah Pathian nih a ruah ciami ti atu a Peter sakuat kan bel mi a Peter nih cun vawlei serlan ah Khrih cu pa Pathian nih misual nangmah le keimah kan nunnak ai rawk taktak cang mi a thar in ser ṭhan dingah a rak hau khihmi si ti si cucaah cun dawtmi unau biangaitu ṭha tein ruat tunai na ruah lai ka zum ruak a tlak bakmi si Pathian nih khuaruahnak a kan pek thinlung a kan pek Pathian nih a kan pekmi khuaruahnak ding nih hin a ruah ding ah a tlak bikmi cu ai rawk chiami kan nunnak a thar in ser ṭhannak dingah Pa Pathian nih vawlei ser hlan ah Fapa Jesuh Khrih a rak khau khihmi si. Voihnih bak Bible ah vawlei ser hlan ah ti kan rel. Atu hi a voi thumnak pakhat te ka van rel than lai i Efesa dal khat chang linak kha ka van rel lai. Hi Bible hi Lai Bible thiang in ka van rel lai i tha tein a be fang hirak ngai hman. vawlei a ser hlan in Pathian nih kannih cu Khrih chung i amah ta si dingin a kan thim cang. Cucaah a hmaiah a thiangmi le sawi awk a um lomi kan si awk si. A mak te. Pathian hmaiah hin mu a thiangmi le sawi awk um lomi siter hi Pathian nih a kan tinhmi si. Cu a kan timi kan si khawhnak ding caah amah Pathian lila nih zeidah a tuah? Vawlei a ser hlan in a ti ai. Ruat hmanh u. Khrih chung i amah ta si dingin Pathian nih kan thim. ruat hmanh u ṭha tein tuzan caan hen Baibal ka relmi biafang chinchiah dingmi cu vawlei ser hlan in ti khan si di kan tlangtar khari vailam ta'nak asiloah mizo hol in cross thu a mirang hol a si zongah the message of the cross Mei kan i ruah cu amah mi thil hi mu. Pathian nih vawlei a ser hlan i a rak ruah ciami, a rak timlamh ciami a si, a ti cu. Baibal caang pakhatte ka van rel ṭhan lai i cucu Efesa dal thum caang hlekhatnak. Cucu zungzal a rak i tinh ning tein kan Bawipa Jesuh Khrih ah a tlinter. zungzal a rak i tinh ning tein Pa Pathian nih zungzal in a rak i tinmi cu amah muikeng le amah lo in a sermi minung nunnak ai rawk ṭhanmi Satan tukforhnak le sual nawlngeihnak ruangah ai rawk cangmi minung nunnak a thar in rim ṭhannak ding kha Pathian nih zungzal in a rak i tinmi tiah Baibal nih a chim. Cucatu zan ah hin dawtmi u le nau hna, hi Baibal cacaang hmangin kan hmuhmi biatak cu hi si. Khrih vailamtahnak hi misual nih Pathian ṭhawnnak thilti khawhnak a hmuhmi hi lila nih vawlei a ser hlan i a rak timhlamhmi vawlei ser hlan in ṭha te i a rak khanmi, a rak ruahmi a si ti kan hmuh. Ka philh khawh lomi ka van chim ta lai. Laimi kan pa a thi ciami Kan u, U Hrang nawl kha Bawipa dawtnak a hngalh i a hung hrin ṭhan tik i thawngṭha a chim lio ah khan kaa lawm taktak i Laimi kan mifim pakhat nih thawngṭha a aupi cang ti kha ka thinlung a um i Cuticun voikhat cu thlantlang ah Ezi chan ah a thawng cachim kha ka rak ngai ve. I cu tan i a chimmi ka thinlung aka a hlanh ngaimi pakhat aw ka ti ka siarem deuh lomi cu zeidah si ti ahcun Tutan i kan tlangtar Khrih vailamtahnak timi hi a chim tikah cuka a chimmi cu Khrih vailamtahnak hi accident thil a si ee a ti. Aw ziah kan pa nih nitin bia chim hnga aw ka ti. Asinain Vawlei tahnak ah mifim, mithiam, Laimi kan pa, MP zong a rak cu mi pakhat a si ti ka cu ka theihthiam. Sihmanhsehlaw cu karlak ah aw vawlei fimnak zong nih hin Pathian bia hngalh dih cu a fuai lo mu ka ti. Khrih vailamtahnak accident si. Accident timi sullam cu mirang holh a si. Ruahlopi a cang sualmi. Motorcar khi lamthlang ah a ril tik accident a si. Zeicahdah accident an ti? Motor ka mawngtu nih lamthlang le ril kha a tim hrimhrim lo. A duhmi zong si lo. Ai tinmi zong si lo. Asinain a duh na lo bu le ai tim lo bu in thil a cang sual ai. Duh lo bu le tim lo bu in a cang sualmi thil A mirang holh lila i accident timi cu kan ran fianter a si ahcun accidental event mirang nih an ti. Cucu ruahciami le timciami le duh ruangah a simi thil a si bak lomi kha a si. Cucu kan pa pakhat nih Khrih vailam tahnak hi aw Jesuh vailam an tahnak hi accident thil a si ti te. E, ka lung a ṭha lo ngai. a rau ngai cang nan ka philh bal lo zeicah tuzan a kan tar khi vailam ta ra hi cauk zong a ka rak tial cauk ka tial mi a rel mi nan um lai cuka nan hmuh lai cuka zong an ka chim Khrih vailam tahnak hi accident a si hrimhrim lo Tuzarh ah Baibal cacang hmunthum ah kan rel. Vawlei ser hlan ah, vawlei ser hlan ah, vawlei ser hlan ah voi thum a si. Cuka ah Pathian nih misual caah a ṭhabik in khua a rak ruah i khua a rak khanmi si. Timh ciammam tein Pathian nih a ruahmi si. Ri a ngei lomi a hngalhnak in, ri a ngei lomi a fimnak hmangin Pathian nih a rak ruahmi cu Khrih vailam ta i misual nang le kei nih kan hmuhmi khamhnak. cu khamnak timi cu zeidah a si kan thi tikah kan thlarau zungzal ah mit lomi hell mei lua divan i kai na kan co kan ti si ahcun sual nawlngaihnak le sual ṭhawnnak sual thilti khawhnak kan nunnak chungah hi khamnak na in kan nun chung caah tinhmi si cu thil a si khawhnak dingah Jesuh Khrih vailam ah an tahmi hi a cang sualmi thil accident a si hrim hrim lo Pathian nih van le vawlei a ser hlan ah a rak timhlamhmi a si ti hi fel le fiang tein tu zan ah Bible ca hmun thum ah an kan rel. Tehte pathum kan nei. Thawngṭha ka chimnak hi Pathian bia kan cawnnak ah mi nih an hal tawnmi bia pakhat. Hi kong kan cawn i kan ruah lio ah khuaruat deuhmi nih cun bia an rak ka hal. An halmi cu zeidah a si ti ahcun, ah siapa, cuti taktak a si ahcun, Pathian nih hin Adam kha sual dingin a ser ko khi lo ee. an ti zeicah tiah cun adam a um hlan man ah pei a fapa jesuh khrih cu vawlei misor khamtu si dingin ar khau khi cu vailamtahnak ah nunnak pe ding ar khau khi cu cuti sia cun adam a sual zong kha pathian na tlaknak si ko lo maw tiah an ka hal hal ding bak si Cu bantuk biahal a halmi hna kan Laimi lakah an rak ummi hi a ṭha tuk. An hal lai lo ti hi phan um ngaingai. Asinain Pathian nih Adam kha sual hrimhrim ding na ser lo. Cun sualnak an toih sual ah tluk kha Pathian hnatlaknak zong a si fawn lo. Zeicah Baibal a fiang tein kan hngalh, kan hmuh. Nei hrimhrim lai lo ti. Cun a pin a chapmi cu nei ahcun na ei ni bakin na thi lai. Baibal kan cawnnak ah a har taktakmi biafang si thi timi kha Ei ni ah Adam kha taksa thi maw tiah ka hal na thi lo a sia a thlarau te thi maw tiah na cheukhat khuaruat sesai lo thi an ti a sia a thlarau thi a taksa nung kho nga maw ka ti tikah an olok a chong cang Bible hi thlarau lei bia si thei zong a har i kan thei rua kan rak timi zong kan thei lo Ei ni ah a taksa zong a thi lo, a thlarau zong a thi hrimhrim lo. Asinain Pathian bia kha a tlolh lo. Na ei ni na thi lai a ti mi a tlolh hrimhrim lo. A ei ni bak a thi ko. Cu thi cu zei? Cucaah cun Baibal biafang cu fianter hau. Kha fianternak ṭha bik cu khaka zawn i thi timi a hmanmi biafang kha i ṭhen tinak bak si. ṭhen a si. A ei ni bak ah Adam le Sertu Pathian cu an i ṭhen bak. Fel tein an i ṭhen. Leisah Bible lila cu ni zan le sangah Pathian cu Eden dum ah va kal i Adam khuazei an um kha a kawl cang. ai ṭhenmi lawnglawng an i kawl tawn. Fel tein an i ṭhen. Cucaah cun thih timi cu ṭhen tinak si. Bia le lampe tiah tu hin Bible biafang a biapi deuhdeuhmi fianter hi Laimi ca a herh tuk timi ka nunnak a um i cu ca sila tu hi study bible zong ka timlam i bawipa dawtnak thawngin kan hnung thla ah khan anamtu ding Kalkata ah kan kuat cang atu hi Kalkata ah an nam mi ukhat te kha simple ah an rak kuat i Mizoram tu hi tuzan thong rak phan men lai ka zum arau hlana kan sinah rak phan dingin thla kan cam ka rak zoh lai i a palnak um lo dah kaw a ting ko kan ti si ahcun ka rak nam u kan ti lai i tukum chung hrimhrim ah hin kan hmuh cang lai tuzan i ka chimmi biafang timi a rak biapit ning aa tinmi hngalh lo a rak poi ning Ngei ahcun ein in a thi lai timi zong hi an taksa a thi lo, an thlarau zong a thi hrimhrim lo. Asinain Pathian bia tlol lo an thi ko. Cu thi ti cu i ṭhen tinak si. Cunicun Pathian he aa rak ṭhen cangmi kha Pathian he an i ton ṭhan khawh nakhnga ding caah ruat hmanh u. Kan Pathian nih thil a rak timhlamhmi a sunlawi ning hi tu zan ah kan zoh cu amah lio si i cuticun biahaltu hna cu hitin ka leh tawn hna Adam a sual kha Pathian hnatlaknak a si na sual tinak si lo i sual ding na sermi zong a si hrimhrim lo Asinain philhlo Baibal nih hin kan Pathian kong a kan cawnpiakmi ah chinchiah awk a tlakmi biafang pathum a um. Pathian cu zeidah a si timi biafang pathum a um i cucu zeidah a si ti a sum. Pathian cu zeizong vialte a tuah khotu a si. Pakhat. Cucu Mirang nih hin Latin holh an i hlan i omni an ti. Omni timi cu zeizong vialte tinak si. Omnipotent an ti tikah ahcun zeizong vialte a tuah khotu, tuah khawh lomi zeihmanh a nei lomi Pathian chimnak ah omnipotent an ti. Kan Lai holh te ahcun zeizong vialte tuah khotu. A pahnihnak ah cun Bible nih kan Pathian cu zeizong vialte hngaltu Mirang nih cun omni science Pathian hngalhnak nih ri a nei lo minung nih thil tampi kan hngalh ve khuaruahhar si minung thil hngalh ning le hin ah technology a san ning te hi khuaruah har si tu zan ah phung ka chim me na ka dang dal an to mun an rak ngai kho nak mai minung ni ngal nak arak re mi a ser mi thil hi khoru har si ko te asinain hi minung ngal nak ni hin ri nei Ngal khawh lomi a nei peng tinak si. Pathian ngalhnak nih ri a nei lo i ngal khawh lomi a nei lo. A pathumnak cu Baibal nih kan Pathian cu zeizong vialte ah a um khomi. Mirang nih omni present an ti. Pathian cu caan caan khat ah khuazeika paoh ah um khawh lo lak nei lo. Tu zan ah biangaitu na sinak Pathian um bantuk in ka sin ah um kho. Mo. Vawlei cung dihlak ah atu caan bang in Pathian i um khawh lo nak nei lo. kha ṭha tein bia na ngai in a hngalh cu pathum lakah cun a pahnihnak kha tuzan i kan tlangtar biahaltu hna nih an hal tawnmi ka lehnak cu pathian hngalhnak nih ri a neih lo caah lei le van la chunga thil ummi vialte a ser hlan hman in Pathian nih zungzal zungzal in a rak hngalh cangmi cu zeidah a si? Van le vawlei ka ser lai. Cuti cun minung cu vawlei a um dingin vawlei lilan ka ser lai. Nunnak thawng he mah nih ka pek lai. Cu ka sermi minung nih cun ka nawl ngai lo in Satan nawl a ngai lai i sualnak ah a tlu lai timi hi Pathian nih vawle ser hlan a hngalh cang. Pathian hngalhnak nih rian ei lo. Cucaah Adam cu sual dingin a ser a si lo. A sualnak a hnatlakpi a si lo. A sual ding tu a hngalh. Pathian hngalhnak nih rian ei lo. Cu ruangah van le vawlei ser hlan ah Nangmah le keimah misual khamnak caah Pathian nih a fapa Jesuh Khrih cu vawlei mi khamtu si dingin vailamtanak a nunnak thisen sunglawi luang dingin a rak khau khi cang ti kan Bible nih a chimmi cu si Pathian hngalhnak nih rian neih lo ruangah a si ka van nol lai mu pathian nih vawlei a ser hlan ah a hngalhmi cu vawlei ka ser lai i minung ka ser lai i ka sermi minung nih ka nawl a ngai lai lo ti kha felte le fiang tein pathian nih a hngalh a rak ngalh chung caah vawlei a ser hlan bakin cu sualnak ah a tlu dingmi mino nunnak rem ṭhannak ding caah a fapa Jesuh Khrih cu vailamtahnak ah a sunglawimi a nunnak pe in a thisen luang dingin a rak khau khihmis a sunglawi lo maw ṭha tein na ruat maw? Mah cu kaa lawng lawng ahcun misual nih a nunnak i thlen, thlen khawhnak, a thar in ser khawhnak, Pathian ṭhawnnak hmual cu a hmuh khawh. Ṭha tein ruat u. Cucu si Baibal nih hrinṭhan a ti. Laimi nih hin kan bia ah a um komi nihin nih kan bia hmanh hmang duh loin mizo bia pianthar timi pianthar ti kan hman lengmang mi hi mu a ngai ngai tiah cun Piantharnak zei ah a rel lotu nih nihsawh thlanglamhnak ah an hmanmi bia deuh khi si. A sining taktak ah cun. Pian timi cu Mirang holh ah fel le fiang ten born Laiholh ah hrin. Jesuh nih Nicodemus sinah taksa in hrinmi cu taksa a si i thlarau in hrin cu thlarau a si. Na hrin ṭhan lai ka timi hi na khuaruahhar hlah. Na nu nih taksa nan hrin cang. Asinain thlarau in na hrin lo a si ahcun thinu thlarau ram cu zeiti hmanh in na kal kho lai lo, na hmu kho lai lo. Cu thlarau in hrinnak timi cu vailamtahnak tel loin A si kho hrimhrim lo. A ngaingai tiah Jesuh nih Nikodemo sinah a rak chim lio ah Nikodemo nih hmanung bik bia halmi kha John chang thum dal ku han an rel bal ma? Zeidah hal? Cucu zeitin a si khawh lai? Ti bak se. A sullam cu thlarau in rin na chimmi cu zeitindah ka rin ṭhai khawh lai? Jesuh nih a leh hlan ah ceilak tein a van sik ta i caang hran hlei thum tiang a fak takmi bian a sik hnu ah a biahalmi cu caang hlei li a leh i cutin dah le ṭha te ngai man thlarau in minung pakhat hi a hrin ṭhan khawhnak dingah Jesuh nih zeitindah a leh Nikodemu nih zeitindah ka hrin ṭhan khawh lai a ti lio ah khan Jesuh nih Moses nih dah ramcar ah darul a tar bantuk khan mi fapa zong i tar si lai ruathman vailam ta tel lo in hrin ṭhan khawh si lo cu sa pe hmaisa le ka chim kha ni na kan lai ram evangelist tampi nih thawngtha kan chim an ti vailamta nak tel lo in thawngtha kan aupi tawn ka chim cia mi nol ka poi lo ti vailamta nak ai tel lomi thawngtha cu thawngtha se lon be tha se Nihin ah kan Lairam ah zarhpi zing ah cu hlan ah a ngai ngai ti kan Lairam a lai hin Baptist an tam cem zarhpi zing ah an chimmi hi thawng ṭha si loin bet ṭha bia ṭha nih cun thluak a thlen nunnak a thleng lo Na ruat bal maw? A ngaitu thluak cu a thlen ko lai. Ah, tutin kan ngaih visa ṭha rak taan te ko lai. Asinain nunnak a thleng lai lo. Biaṭha nih cun khuaruahnak lawng a thlen i nunnak a thleng bal lo. Minung nunnak a thlengtu taktak cu biaṭha si lo in thawngṭha si. Cu thawngṭha cu khuazei na rat? Vailamtahnak dah ti lo. Vailamtah hi a hram ai bunh i. Cu sakhi vailam timi vawlei cungah misual bik zong nih A nunnak a thar in ai thlen khawhnak cu kumzabu kul chungah khan vawlei cungah hin khuaruahhar tiah an ruahmi pakhat cu damiah khongsong bak a simi niki khuk an timi pa minung tha cu ui tha bantuk men lawng ah a ruatmi pa mi zei rimron dah an tha Asinain kha nih ke khuk kha a nunnak a thlengtu tak tak cu Khrih vailamtahnak Pathian dawtnak a si. Kan unau pawl mizo nih hin kan hnung lei ah khan la Aizawl ah kan cah lai an ti tete kan khanter lai an ti khuaruahhar thil a si Si amah Paul hrimhrim zong nih Galatia ca kuat a ṭialmi kei cu kan Bawipa Jesuh Khrih vailamtah dah ti lo cu zei hmanh kai hmai hngalpi lai lo. Zei ruangah? Cu ruangah cun vawlei ka ca khenchi a si. Kei zong hi vawlei ca khenh chih ka si a ti. Ruat tuah. Paul kha tluk in mi lungkhong. Mu. A lung a khon tuk ruangah dah ko Khrihfabu ka sersat cu. Kha a lung a khontertu zong ha zeidang se lo. Pathian nawlbia thiang zulin Pathian lungton ai timmi pa si. A zul zong a zul khawh bak. vawlei cungah hin mu nawlbia zulhnak ah cun keimah cu dotla ka si ai ti khomi cu amah pawl lawng ka si lai filipi dal thum ka vere lu do ka tla bak soi a kom lo te cu ruang ah cun a rak zul khawh tuk sa khan an lung a khong tuk Hnena kan ram ah hin aw hrinṭhan a duh lomi le hrinṭhan ai har cemmi hna hi taksa in dinnak phung zul i khamnak hmuh ai timmi hna an si. Lairam ah ka din ruang a si lo na herh ruang ah kum sawm nga ka miphun sin ka kal i hrinṭhan ai herh bi ai harh bikmi hna cu A lu a khong bikmi hna cu caan hmaan ten zat pi zing ai pum i caan hmaan ten thawh lawng ma thawi caan hmaan ten serha seu khat zong a pei caan hmaan ten biak i tlang rian zong a tluan i misi fak pumnak zong he che ai ai zuam mi hna kha hna kha an lung a khong Thawngṭha cohlan hi an i harh tuk. Paul zong kha kha bak kha a si. Asinain vailamtahnak a van hngalh fian taktak tikah cun, elo, ka di ai ti si ko. Khrih sin ah khen si ka si sihmanhsehlaw ka nung cucun Khrih vailam ta dah ti lo cu zei hmanh hmai hngalpi ding ka nei lo zei ruangah cu ruangah cun vawlei hi ka ca khen si a si a sullam cu khen si mi paohpaoh cu an cawl kho lo duh tawk in

Asinain khenhchihmi veve cu an i panh bal ti lo. Cu nun biathli cu khuazei ah dah Paul nih a hmuh? Vailamtah a si. Vailamtah Pathian ṭhawnnak nih Paul cu a khuai cikcek. Nikodemu zong kha kha zan ah Jesuh nih Moses nih darul a tar bantuk mi fapai tar a si ve lai timi thawngṭha kha a van theih tikah Nikodemu nunnak cu a kuai ti. Johan ah hin Nikodemu hi voi thum a lang. Dal thum ah Jesuh a ton. Dal sari ah Jesuh a tan. Dal hlei kua ah Jesuh rian a tuan. Dal thum i Jesuh a ton zan i Jesuh nih vailamita a silainak kong avan chim mi thawngtha nih khan Nikodemu nunnak zong kha a rak kuai dih. Farasi pakhat, Sanhedrin pakhat, mu Jerusalem ah mirum bik pathum hna lakah pakhat, Baibal cawnpiaktu sayaci pakhat, a nunnak a khuaitu kha zeidang a si lo, Khrih vailamtahnak i Pathian ṭhawnnak hmual bak si. Paul nunnak khuai tu zong cu bak cu si tu zan ah na hmai ah dir mi kei zong hi ka nunnak a ka khuai tu zeidah a si lo cu bak cu si nang zong kha na nunnak kha khuai a help very lai cu khuai a si khawhnak hnga na nunnak hi hrawh a si a thar in derh ṭhan le rem ṭhan ser ṭhan a si khawhnak ding ah cun Vailamtahnak Pathian hmual, Pathian ṭhawnnak. A sunlawi ning hi tuzan a ṭha tein ruat law. Cu vailamtahnak cu Pathian nih vawlei a ser hlan in a fimnak le a khuaruah thiamnak vialte hmangin na ca le ka ca le vawlei caah a rak ruahmi si a sunglawi lo maw vawlei serhlan hmanh e pathian nih a rak ruahmi hi ziah na ruah lo ṭha tein zei ruang dah na ruah lo Tuzan ah hin a thar in luat law atu na umnak hmun zong kan luat. Vawlei ser hlan hmanh ah Pathian nih a fimnak le a thil hmuh khawhnak ri a ngei lomi a hngalhnak hmangin zeizong vialte a rak hmuh a rak hngalh dih hnu ah zeidah a ruah nangmah le keimah misual kan nunnak a rawk cikcek cangmi a zeiti lei man i kan i remh khawh lomi a thar in ser ṭhan kha a rak timhmi si tuzan ah kan lairam hna hi atu i thim lai ah facebook te hna hi van kau hmanh u Jengchiar te Hakha Post hna hi kei zong an ka zamh ve. Asinain thimnak kong hi a tlang ka van zo vai khan hman ka rel rih lo. A rel hrim ka huam lo. Zeicah? Aw, Khrih vailamtahnak Pathian ṭhawnnak nih an nunnak a thlen lomi kan ram ah hin cu nih cun maw ram kan hruai ṭhan lai ka ruah cucaah voikhat te kum hnih dengmang Facebook ka phiat hnu ah Naite kha Study Bible print out ka tuah ka timh tik ka van on liam ah voikhat cu ca ka ṭial i dinnak nih miphun a cawisan righteousness exalts the a nation au party da a ṭha bik lai nan ti maw a ṭha bik ding mi party cu dinnak a ṭanhtu party a si lai. Zei party zong dinnak a ṭanh lo a si ahcun zum hna lo. A hohmanh zum hna lo. Dinnak nih miphun a cawisan ahcun dinlonak nih miphun le ram hi a ṭhum. Kawlram hna hi Asia ram ah ram ṭha bik a si nan zei ruang ah dah Asia lawng si lo vawlei cung dihlak hmanh ah ram sifak bik ah kan i can nan hngal maw UNO nih a ṭi hmanh a piumi ram vialte lakah Kawlram hi din lonak ah a pahnihnak a si corruption ha din lonak nih a ṭhum ruang a si kan sifahnak hi cu tan aw zei party hmanh boi se law an nunnak Khrih vailamtahnak ṭhawnnak nih a thlen lomi a siah cun ruahchannak um lem lo mi pahnih khat an rum lai i sifak men sifak chinchin lai a rum men rum chinchin ko lai cucaah Khrih vailamtahnak Pathian ṭhawnnak hi kan dihlak in pakhat hmanh bau loin kan herhmi thawngṭha a si. Pathian nih thluachuah kan pekpiak ko seh. Amen.